Helo bawb a chroeso i Taro gyda Nia. Wel, ni 'di cyrraedd ddiwedd y flwyddyn, mae'n mis Ragfyr 2025. So, be fi'n mynd i wneud heddi yw wneud darlleniad y mis i chi, a ni'n mynd i edrych ar egni'r mis, ni'n mynd i edrych ar sialens y mis, a ni'n mynd i edrych ar gair o gyngor wrth ysbryd am y mis, ok? So, Ysbryd, croeso mewn heddi. Gallwn ni plis cael cerdyn am egni mis Ragfyr, mis ola 2025, plis, Ysbryd. Beth yw egni'r mis? A egni'r mis yw'r pimp o ffyn. OK. Mae'r pimp o ffyn yma, mae fe'n siarad am, felly, sialens i chi, rili, really, yn eich bywyd chi, OK. Gall efo coethan yn mynd mlaen, ok, gall efo cweryla mynd mlaen yn eich bywyd chi i wneud ar rhywbeth yn rhagfyr. Fi'n gwybod mae doleg yn dod â lot o stres i ni gyd, ok? So falle bod rhywbeth fel la yn mynd i ddod mewn mis rhagfyr, ok? Um, so'r egni'r mis yw cystadleuaeth hefyd, ok? Gall, gall y pimp o ffyn fod yn elfen o gystadleuaeth yn rhywbeth. So falle bod e'n dod i dolyg i rai o chi a, o, pwy sy'n moyn rhoi'r anre gore i rwy'n. Chi'n gwybod? Y fath na o egni, oce? Okay? Ond pyd, pidwch, pidwch bod fel yna, sy'n angen i chi fod fel yna, oce? Okay? Achos ar diwedd y dydd, ta beth yw'r um, gystadleuaeth, sy'n eisiau bod chi'n cymryd hwnna arno'ch hunan, fi'n teimlo fan hyn, oce? Okay? So sy'n eisiau cystadleuaeth yna chi. Felly bod rai chi yn um, trio mewn cystadleuaeth, okay? a o hwnna'n dod mas yn y cerdiau. Mae'r egni yn gystadleuol iawn yn mis Ragfyr, okay? so pob lwc i chi os chi mewn cystadleuaeth. Okay. gewn ni please nawr challenge y mis, challenge y mis please. A beth sydd gyda chi fan hyn yw cerdyn yr ymerodres. Okay? Nawr mae hon yn egni positif iawn. Mae'n egni o um, edrych ar ôl pobl, bod yn gariadus. Mae gallu bod yn egni o um, genedigaeth newydd. So os oes rhai o chi yn trio am fabi, mae'n amser da i wneud na yn mis rhagfyr. Okay. Um, gallai fe fod yn enedigaeth rwy prosiect newydd, gallai fe fod yn enedigaeth perthynas newydd neu gyrfa newydd i chi. Okay. Mae fe'n mae mae h- mae yn siarad am falle genedigaeth rhywbeth i chi, oce? A fi'n gweld, os oes rhai chi wedi gwneud cystadleuaeth yn rhywbeth yn mis Rhagfyr, um, falle bod, bod yn rhan o'r gystadleuaeth yna, neu ennill y gystadleuaeth, yn mynd i ddod â bywyd newydd i chi o achos yna, o achos hyn, oce? So, os ych chi yn mewn cystadleuaeth um, yn mis Rhagfyr, gallwch chi enni rhywbeth newydd o'r gystadleuaeth yna. So gallech chi fod yn dod mas fe personoliaeth newydd, oce? Okay? Um, gyrfa newydd, oce? Okay? So cadwch na mewn golwg y mis Rhagfyr wedyn ni, oce? Okay? Nawr den, ysbryd, beth yw dy air o gyngor di, please? Ww. Beth yw dy air o gyngor di am... Um, Mis Rhagfyr. Un grŵp lyfli ni fan hyn ar YouTube heddi. Beth yw'r gair o gyngor, please? A'r gair o gyngor yw'r lliad. OK. Os yw'r lliad yn dod mas, mae fe'n gweithio ni bod eisiau ni um, ymddiried yn yn greddf. OK. Bod yn ymwybodol bod, bod pethau falle ddim yn gwmwys fel i ni'n meddwl bod nhw. Oce. So falle bod ni'n meddwl un peth amdano rwy'n, a falle bod y, y gwir yn rhywbeth hollol wahanol, oce? Okay? So, mae egni'r lliad yn gofyn i ni edrych yn ddofn mewn i'n hunain, mewn i'n isymwybod, i drial ffindo mas yn gwmwys beth i ni meddwl sy'n iawn, ok? So, bod hwn yn dod mas fel gair o gyngor mis yma, wedyn ni, wel, mae eisiau chi'n neud yn siwr bod chi'n gweld pethau'n glir a ffindo mas popeth am ta beth i chi'n mynd mewn i. So gwedwch bod ni'n siarad am gyrfa fan hyn a bod Um, cystadleuaeth, fi wedi bod yn eich gyrfa, chi wedi ennill y cystadleuaeth, chi wedi cael uh, swydd newydd neu beth fel la, oce? Okay? Chi'n geni bywyd newydd gyda'r swydd newydd yna. Ond mae rhaid chi'n neud yn siwr bod chi'n gwybod popeth am y swydd cyn bod chi'n dechrau fe. Na'r gair o gyngor fan hyn. Byddwch yn ymwybodol, ffindwch mas effeithiau am rhywbeth cyn bod chi falle yn mynd mewn iddo fe. OK. Yr un peth, os yw hwn yn dod lan fel um, um, perthynas yn eich bywyd chi, OK. Gallai fod, gallai fod chi bod cystadlu am gariad rwy'n, OK, a maen nhw wedi dewis chi, OK. A chi'n geni bywyd newydd gyda'r person yma, chi'n dechrau bywyd newydd gyda'r person yma, OK. Ond byddwch yn siŵr bod chi'n gwybod popeth am y person, Oce? Achos falle bod peth pethe smoch chi quite yn siŵr o. A mae rhaid i chi rili really wneud yn siŵr bod chi'n ffindo mas popeth am y person um, cyn bod chi'n mynd ymlaen rhy bell, oce? Okay? Mae hwn yn gofyn i chi ofyn am y gwir wrth rwy'n. Ok? Achos um, mae'n rili really bwysig i chi wybod y ffeithiau a'r gwir am rhywbeth gyda cerdyn y lliad. Ok. Reit, beth fi'n mynd i wneud nawr? Fi'n mynd i gael, fi mynd i gael mach o eglur had ar rein. Defnyddiwn ni dec gwahanol. Defnyddiwn ni dec traddodiadol am hwn. A, a Ym mis Rhagfyr, Ysbryd, allwn ni plîs cael eglurhad ar yr gystadleuaeth hyn sy'n mynd mlaen? Um, eglurhad am y gystadleuaeth, plîs. Oce, okay, a'r cerdyn sydd wedi dod mas i chi fan hyn yw'r cerdyn um, dirwest, neu cymeriad temperance, oce? Okay? Dyna'r cerdyn sydd wedi dod mas. A mae'r cerdyn mae'n gofyn am cydbwysedd. So, wedyn ni, mae'r cystadleuaeth, mae tybeth o'r gystadleuaeth, mae angen i chi ffindo cydbwysedd yno fe. So felly bod rwy'n yn cystadlu dy chi, a smoch chi'n hapus bod nhw'n cystadlu gyda chi, right? rwy'n yn gwaith. Okay, mae rwy'n yn cystadlu chi am o, um, fod um, yn arwain ar brosiect. Okay? Wedwn ni. Wel, n- maen nhw mewn cystadleuaeth â chi, ond mae rhaid chi ffindo'r cydbwysedd, mae rhaid chi ffindo'r balans, oce? Okay? Achos, pidwch gallwn i nhw, pidwch gadael i nhw dynnu chi lawr, neu dynnu chi mewn i gystadleuaeth. Achos fi'n teimlo bod rai o chi ddim yn moyn cystadleuaeth, oce? Okay? So wedyn ni na wythnos yma, mae'r cerdyn yma'n gweithio chi, cadwch y balans, cadwch y cyd- cydbwysedd, oce? Okay? A pheidiwch cyrra'ch tynnu mewn gormod i'r cysta- i'r cystadlu. A rai o chi sy'n mewn cystadleuaeth y mis yma, wedyn ni, wel, pidwch becso gormod am y gystadleuaeth, achos wedyn ni, gyda'r cerdyn yma, mae eisiau cyd-bwysedd yno chi. Oeddi mae'r gystadleuaeth yn bwysig, ond mae pethau arall yn bwysig hefyd. So falle bod y gystadleuaeth yn um, Gystadleuaeth chwaraeon, ok? Ond dyw e'n mynd i fod diwedd y byd os negydd chi'n ennill. Nag yw. Ac byddwch chi wedi joio wneud y gystadleuaeth, ok? Ond wrth gwrs mae wastad posibilrwydd os ych chi'n cadw'ch pen, ok? A cadw'ch pen yn gydbwys, Mae wastod y cyfle i ennill y gystadleuaeth, so pidwch roi lan ar ennill y gystadleuaeth chwaith. Oce, okay, weda i fyna. Oce, okay, diolch ysbryd. Gem ni nawr cerdyn, cerdyn i eglurhau'r um, ymerawdwres fan hyn. Um, yr ymerodres. Gem ni gerdyn, please, i eglurhau'r ymerodres. O, oh, mae gyda ni'r hael. Waw, oce. Okay. So gyda'ch sialens chi wythnos yma, gyda'r amerodres yma, mae gyda chi'r hael, oce. Okay. So sialens chi wythnos yma yw i stepio mewn i'r egni yma, oce. Okay. Yr egni o fod yn hapus yn eich hunan, ok? Mae'r haul cerdyn gorau'r dec, ok? Cerdyn gorau'r dec yw'r haul. A mae hwn yn dod â gorfoledd, mae fe'n dod â hepusrwydd, mae fe'n dod â, a popeth i chi moyn, popeth, popeth allech chi byth moyn, ok? A mae hwnna gyda chi, gyda'r um, ymerodres yma. A Mae hwnna'n gweithio fi, os gymrwch chi arno yr cymryd yr awenau ar bethau, cymryd yr cariad mewn eich hunan, geni rhywbeth newydd, gewch chi'r hael mas o fe. Okay. So os ych chi'n meddwl dechrau rhywbeth newydd, os ych chi'n meddwl dechrau busnes, prosiect, ta beth ych chi'n meddwl dechrau, perthynas, okay, Mae eisiau chi stepio mewn i egni'r hael fan hyn. Okay? Byddwch yn hapus, byddwch eich hunan yn rhywbeth. Okay? A gewch chi'r gorau mas o bopeth gyda hwnna. Cerdyn lyflu fan ar hael. Dwliau'r cerdyn yr hael. Okay. A allwn ni please... O, a mae hwnna wedi troi OK, oedd honna moyn dod mas o fi wedi cymryd i, boys. Eglurhad o'r lliad yw y gwas o bentacle. OK? Mae'r gwas o bentacle gallu dod â cyfle newydd i chi yn ariannol, OK? Mae fe'n dangos pethau newydd i chi. Mae fe hefyd yn dod ag egni ifanc mewn i chi, OK? Gallech chi fod yn ifanc eich hunan, gallech chi fod yn henach, ok? Ond mae egni ifanc yn dod mewn man hyn weden ni i'ch bywyd chi. So rai o chi sy'n yn edrych ar hwn fel darlleniad o gariad, chi'n edrych am cariad ym mis Rhagfyr, ok? Weden ni, bod rwy'n ifancach na chi'n dod mewn, ok? Neu os nag nhw yn ifancach mewn oed, byddan nhw'n ifancach yn, eich, yn, yn ei pen, ok? Bydd meddwl ifancach dyn nhw, bydd, bydd um, byddan nhw moyn wneud pethau ti'n meddwl bach fwy um, anturus felly. Felly byddan nhw moyn um, dod â cyfleodd newydd mewn i chi neu pethau felly nag i chi wedi wneud o'r blaen. Ok. So os oes cariad newydd yn y mewn i chi, wedyn ni bod nhw'n mynd i fod... Os nag nhw'n ifancach na chi mewn corff, maen nhw'n mynd i fod yn ifancach na chi mewn meddwl, ok? A maen nhw'n mynd i agor eich meddwl chi, maen nhw'n mynd i fod yn... Chi'n mynd i fod yn chwarae lot, ok? Wedyn ni fan hyn. A i rai o chi, falle bod chi'n mynd i graws, groesawu babi, ok? A mae'r MROdres yn, yn dod â babi, ok, weithiau. A os ych chi'n gweld yn y llun yn mae'n feichiog yn y llun, oce? Okay? So gallai fod babi yn mewn i rai o chi am mis Rhagfyr, a beth wedyn ni am na yw, byddwch chi'n joio chwarae, oce? Okay? Mae egni lot o chwarae yn dod mewn fan hyn dyn ni yn mis Rhagfyr. A mae os chi eisiau plant, wel, chi'n mynd i joio doleg os nhw'n blant ifanc. Um, chi'n mynd i joio doleg, chi'n mynd i joio gweld nhw'n hapus dros y nadolig, oce? Okay? Ond wedyn hyd yn hwn, os yw'r person yn dod mewn i'ch bywyd chi, newch yn siŵr bod chi'n gwybod popeth amdanyn nhw, okay? Um, achos mae, wedyn ni, gyda cerdyn y lliad, mae fwy i'r person un sy'n dod mewn na beth maen nhw'n dyngos i chi yn y lle cynta. Oce? So mae fe lan i chi wedyn i ffindo mas y pethau arall amdanyn nhw. Oce? I chi gael gwybod y llun cyfan o, o beth maen nhw fel. Oce? Os yw hwn yn person yn dod mewn i'ch bywyd chi. Wedyn ni, os taw, um, os ych chi'n edrych ar hwn am mis Ragfyr fel um, neges gyrfa, wedyn ni, mae cystadleuaeth dych chi ar y foment, okay? mae rhaid chi gadw balans a mae rhaid chi felly geni rhywbeth newydd. So, felly bod y gystadleuaeth yma yn eich gyrfa chi neu yn eich swydd chi, a mynd i wneud i chi felly edrych ar bethau o rhywle newydd, mewn, neu mewn ffordd newydd, okay? a mae hwnna'n peth da, achos mae fe'n rhoi yr cyfle i chi i fynd mewn i'r hael, okay? so gallai fod syniadau felly chi'n cael am rhywbeth, um, i un i rhywbeth newydd, so um, felly bod chi'n meddwl am ffordd newydd o wneud rhywbeth yn eich busnes neu um, gallai fe fod yn ffordd newydd o, o redeg pethau yn eich swydd, okay? neu uh, trefnu pethau felly. A mae hwnna'n mynd i ddod ar hael i chi, so mae pethau da mynd i ddod. So sialens chi yw plis cymerwch ar egni'r hael mis yma, achos bydd e'n dod â lot i chi erbyn diwedd y dydd, oce? Okay? Os ych chi'n edrych amdano fe, fel fi'n gweud, fel perthynas, wedyn ni mae popeth yn edrych yn rili really dda, ond newch yn siŵr bod chi'n Ffindo mas yn gwmws am person newydd sy'n dod mewn i'ch bywyd chi. Ok. Os ych chi mewn perthynas yn barod, neu len i siŵr bod pethau yn glir yn eich bywyd, yn eich bywyd personol chi um, gyda'ch partner, ok. Newch chi'n siŵr bod chi'n gwybod popeth sy'n mynd mlaen am sefyllfa wedyn ni yn mis Rhagfyr, ok. A beth wedyn ni fan hyn hefyd, mae'r hael da chi a mae'r melin gyda chi a'r cefen um, tu ôl, tu ôl y gwas fan hyn. A mae'r mae Melin yn bositifrwydd, mae fe'n hapusrwydd, oce? Okay? Mae fe'n popeth lyflu, mae'r lliw melin yn, yn liw positif iawn i chi, a mae hwnna yn dod i chi fan hyn ar diwedd y dyllenir. So, mae hwnna'n gweithio fi, mae popeth mynd i droi mas yn oce, okay, oce, okay, mis yma. Oce, okay, beth na fi nawr, fi'n mynd i gymryd um, neges o'r yngylion, jyst i orffen y darlleniad am mis Ragfyr. Ww, oedd honna mae'n dod mas, so fi'n mynd i gymryd i. Oce. Okay. Na den. Mae hwn yn gweud, a fflam las. A beth mae fe'n gweud yw bod chi'n mynd i gael deffro. Okay? Chi'n mynd i ddeffro i rhywbeth. So, pyn e bod hwnna'n meddwl bod chi'n mynd i ddeall rhywbeth, achos mae hwn yn dod dy'r lliad, ok? Mae hwn yn ei synwyr. So, byddwch chi'n deffro i rhywbeth, i ffaith, felly chi'n ffindo mas am rhywbeth, ok? Byddwch chi'n deffro iddo fe, a byddwch chi'n neud rhywbeth amdano fe, ok? Byddwch chi'n symud mlaen gyda'r ffaith newydd i chi'n ffindo mas. So fi'n credu bod chi'n mynd i ffindo mas rhywbeth yn mis Ragfyr, ffindo mas rhywbeth am rwy'n neu rwy sefyllfa, okay, sy'n, sydd yn eich bywyd chi. Chi'n mynd i ffindo mas rwy, rwy ddarn o wybodaeth sy'n mynd i ddeffro chi at rhywbeth. Oce? Lle bod rai o chi yn mynd i fynd ar daith ysbrydol, oce? Chi yn deffro i bywyd mwy ysbrydol, oce? Ond, fel fi'n gweud i rai o chi, fi'n credu bod chi'n mynd i ffindo mas rhywbeth sy'n rili really wneud i chi ddeffro a wneud i chi feddwl, reit, nawr fi'n gwybod popeth. A mae hwnna'n mynd i helpu chi i ddo mewn i egni'r hael a ddo mewn i egni ifanc, hapus a mynd i wneud i'ch mis Rhagfyr chi fod yn glir ac yn gyflawn wedyn ni. OK? So, fi'n gobeithio bod hwnna 'di wneud synnwyr i chi bwys. Mae fe'n Darlleniad, darlleniad eitha, eitha emosiynol, er bod dim lot o emosiynau wedi dod lan yn y darlleniad. Mae fe'n darlleniad eitha emosiynol. Mae lot yn mynd mlaen da chi ym mis Rhagfyr. Mae lot gyda chi wneud, lot yn mynd mlaen gyda chi. A fi'n credu bod, bod eisiau chi gymryd yn amser i ffindo mas y gwir am gwbl o bethau sy'n mynd mlaen yn eich bywyd chi ym mis Rhagfyr, oce? Okay? A gewch chi'r gwir Ok, a neiffei chi ddeffro at bethau. Ok. So fe fi'n gobeithio bod chi wedi joio fe. Os i chi bwys, rowch bawd lan, cofiwch dan ysgrifio, achos mae pob peth bach i chi wneud fel yna'n helpu fi lot gyda'r sianel a'n helpu fi gario ymlaen gyda'r sianel. A rowch neges i isod, dwlen i glywed wrtho chi, a byddwn ni'n rili really hapus os byddech chi'n rhoi neges i fi isod, dwlen i gael chat gyda chi gyd, oce? Okay? Diolch yn fawr i chi am wylio, gobeithio joiwch chi mis Rhagfyr, gobeithio joiwch chi Nadolig os, och, os ych chi'n dathlu, a byddai'n neud darlleniad ar gyfer 2026 yn y cwpl wythnosau nesaf, so drychwch mas am hwnna, a tan tro nesa, joiwch mis Rhagfyr, joiwch y Nadolig, a wela chi tro nesa.